Atutan ah hin kan hlan i a rak thi cangmi liamcia kan pi le pu kan hawi kan kom cingla ruachan vialte an thlarau khuazeidah a um timi kan i ruah hna lai. Cu kan chung le si hna seh, kan hawi kan kom si hna seh, a rak thi cangmi pawl kan hawi kom dawt hna i an thlarau pawl hi zeidah an cungah a cang timi na ruat bal maw? Chikkhat tein na tuahmi thil dang ngol in hi ka bia hi rak ngai ta law na unau zong an si kho, na chungle zong an si kho, na hawi na kom zong an si kho. Atu te ah hin kho zeidah an um lai? Zeidah an tuah lio a si hnga? An thi i a dih kho maw asiloah kho zeidah an um? A kan rak zoh hnga maw? a kan rak veng hnga maw? Thla hna a kan campiak peng hnga maw? Asiloah nang le kei a dam rihmi nih kan hngalh phak lomi thil ropui deuh hna an hngak hnga maw? Hi biahalnak hi a luan ciami caan tampi le kum tampi ah khan minung tampi rel cawk lo nih an rak ruahmi le biahalnak tampi a rak ummi rel cawk lo, chim cawk lo a si. Thil fawi zong a si lo i lehharsa ngaingai pakhat a si. Thihnak kong he aa pehtlaimi hi mi tampi nih kan chim zuam lem lomi le chimceih kan huam lem lomi, hrial khawh chungin hrial kan i timhmi a si. A taktak ahcun hi biahalnak le bialehnak le ceihmi hi ahohmanh nih kan huam lo i a donghnak bik kan thaw a cah tikah kan tuar te dingmi a si i hopaoh nih kan ṭih cio, ceihmai kan zuam cio lo. A taktak ahcun hihi hi lawmhnak bia i lawmh awk bia ngaingaitu a rak si deuh. Baibal nih hin lamchia le muihnak le harsatnak ah phan dingin a kan rak chia nemam lo. A taktak ahcun kan Baibal dih hin kan thih hnu i kan ton dingmi Baibal biatak, Baibal biathuk, Baibal biathli a kan chimh len ko hna. Cu pawl kong cu atu ah hin kan i ruah hna lai. A lehnak zong fiang tein chim khawh kan i zuam lai. Atu hi kong a ngaimi na si ahcun biatak chungah a rak lutmi na si. Mithi ruak vuinak ah na kal bal tawn a si lo maw? Mithi vuitu nih zei pawl dah an chim tawn? Atu cu kan hawikom dawt cu hmun nuam taktak ah aa din cang an ti tawn si lo maw? Asiloah vanmi pawngah a ṭhu dir cang an ti si lo maw? Cu bantuk biafang cu zeitindah an chim khawh tiah biahalnak naa tuah bal maw? Hmun nuam deuh ah a um cang timi hi zeidah a sullam a si hnga? Mah bia hi Mahle mah i hnemhnak caah kan hmanmi bia a si hnga maw? Zei setset dah hihihi kan i ruahchanmi a si timi hi atu ah kan i ruah taktak dingmi cu a si. Thihnak, thihnu nunnak kong kan ruah ah hin atu lio kan dirhmun in kan nun tampi a hlawhral dih tawn. Thihnu nunnak kong hngalh loin zawndop in a nungmi maw kan si. Thihnu thlarau nunnak kong ruat in hi vawlei kan nun chungah ṭihbu le sualnak tuah ngap loin a nungmi ṭihphan bu in a nungmi dah kan si. Hi bia hi kan zapi te caah biapi ngaingaimi a si. Hi kong hi a sawhsawh biatak lo si loin nangmah caah siseh keimah caah siseh a liam ciami kan hawi kan kom si hna seh minung vialte kan dihlak caah a huap dihmi a si. Na umnak ṭha tein rak i sersiam law kan thih hnuah zeidah kan ton lai, zeidah a cang lai, kan Baibal nih zeidah a kan cawnpiak. kan thih hnu zungzal nunnak ah zeidah kan ton lai timi kan ceih lai i cu hnu ah cun thih hnu nunnak a sining le a cang dingmi kha na fiang lai i a thar in ruahchannak zong na ngei lai timi zumhnak ka ngei. Culawng si loin atu lio na dirhmun le na khuaruahnak le na zeizong vialte zong kha hi bia na ngaih thawngin an thlen hrimhrim lai. Na redi maw? Biatak chungah lut hna u sih. A pakhatnak bingah thih hnu nunnak. Thih hnu nunnak kong hi Bible nih zeitindah a kan cawnpiak timi kan lut hmasa hna lai i kan i ruah hmasa hna lai. Hi kan taksa thihnak hi a donghnak taktak a si lo. Kan thih hnu nunnak hi atu lio kan taksa nunnak nakin a let thong tampi in a sau deuh a dong kho lomi zungzal nunnak kha a si a foinak in kan chim si ahcun Thihnak timi cu zeidah a si? I ṭhennak tiah a fawinak in kan chim khawh. I ṭhen kan timi cu i ton ṭhannak ding caah khan i ṭhen tiah auh a si. I ṭhen timi cu i ṭhenthai a si bal lo. Ṭhen a um ruangah khan i ton a um ṭhan. Genesis dal hnih caang sarihnak kan rel ahcun nunnak a thawkmi kha kan hmuh. Cun Pathian nih vawlei khan tlak tlawmpal a lak i mipa ah a ser. Nunnak petu thaw kha a hnar chungah a chuahhnawh i mipa cu a hung nung ti kan hmuh. Hi nih a langhtermi cu Pathian nih minung kha tlak in a ser. Nunnak thaw pe hlah sehlaw tlak mei mei lawng kan si hnga tinak a si. A thaw thlarau a kan pek caah cu kan thlarau cu zungzal in a hmun dingmi a si. Mi zei pauh hi kan thih hnuah kan thaw kan thlarau cu a kan petu Pathian sinah a kir ṭhan lai ti kha Baibal nih a kan chimh. Phungchimtu a ngan hleihnih a hme pasarihnak ah kan pum cu vawlei dip ah a kil ṭhan lai i kan thaw cu a kan petu Pathian sinah a kil ṭhan lai ti kha fiang tein kan hmuh. Hi Pathian bia a sullam a sining a umzia cu zeidah a si ti si ahcun kan pum kan taksa cu vawlei ah a kil ṭhan lai i kan thlarau belte cu sertu Pa Pathian sinah a kil ṭhan lai tinak kha a si. Hika ah hin a biapi ngaimi le ngaih a nuam ngaimi cu Baibal nih hin kan thlarau thihnak kong a chimchih. Kan taksa pum thihnak lawng si loin Pathian he zungzal kan i ṭhennak ding kan thlarau ṭhennak zong kha a si chih. Efesa dal hnih caang khatnak in kan rel ahcun nannih cu nawl nan ngaih lo ruang le nan sual ruangah thlarau lei in nan rak thi a ti. Cun an nunter ṭhan hna ti zong kha kan hmuh chih. Taksa thihnak nakin a poi deuh taktakmi cu kan thlarau thihnak hi a si. A ruang cu hi nih hin zungzal zungzal in kan donghnak kha a kan chimh. Atu ahcun thihnak a sining le a donghnak kong kan chim ṭhan lai. Na chungkhat si hna seh, na hawikom dawt si hna seh, an i thihtak bang maw? A donghnak zeidah a cang timi na hngalh fian ko lai dah. Hebrew dalkua cang kul le cang sarihnak ah khan minung hi voikhat kan thi lai i cu hnu ah cun Pathian nih bia a kan ceih lai ti kha kan hmuh. Hi bia nih hin fiang ngaingai in kan thih hnu nunnak kong hi a kan chimh. Minung hi kan thi lai i saram te hna bantuk in kan kir ṭhan lai ti kha a um hrimhrim lo. Hi hnu ah a hlannak ṭha deuh in ka sersiam ṭhan lai ti zong a um hrimhrim lo. Biaceihnak belte cu a um lai. Cu thihnak voikhat lawng a um ruangah cun kan thih hnuah zeidah kan ton lai, zeidah a cang lai timi cu a biapitnak cu a si. Thihnak hi Baibal nih i hngilh bantuk, zanmang bantukin tam ngaite a chim. Johan dal kul le dal khat chang le khatnak ahcun hiti hin a langhter. Kan hawi Lazaruh aa hngilh cang, sihmanhsehlaw ka va kal lai i ka va thawh lai ti kha kan hmuh. Cun Thessalon kuat khat dali changlei thumnak ah khan u le nau hna ruahchannak a ngei lomi hna an ngaih a chiat bantukin nan ngaih a chiat nakhnga lo nannih cu a thi ciami hna kong i biatak kha hngalhter kan in duh hna. Tiin Paul nih ca a kuatmi hna zong kha kan hmuh. Aa hngilh timi hi aa hngilh sawhsawh i mang a manh sawhsawh tinak menmen a rak si lo. A chim duh deuh taktakmi cu Jesuh zumtu pawl cu chikkhat te caan an i hngilh, an um chung, an i din chung ti khi a sawh duh deuhmi cu a si. Kan i hngilh i kan i ṭhangh bantukin kan thih hnu zongah khin kan tho ṭhan lai i zungzal kan nung te lai. Cun a changtu ah cun kan thih hnuah hin zeidah a um ṭhan rih lai? Minung hi kan thih bak ahhin zeidah kan cang lai? Kan thlarau hi vanram asiloah hell ah a kal cawlh lai maw? Asiloah mi vialte i hngahnak rum bantupi ah khin dah an um hnga? Kan Baibal ca nih thih hnu kong cu hitihin a langhter. Luk dal hleiruk relnak hleikuanak ahcun voikhat cu mirum pakhat hi a rak um i puanman sung bikbik in aa thuam i nifa tein nuam ngaingai in khua a sa. Cun misifak pakhat a min Lazaruh an timi zong kha a um ve i Hma nih a pumpaluk in a tlut. Mirum pa cabuai in a tlami rawlṭi ṭawt kha ka khim lai ti i ruahchan in mirum pa inn ka hram ah khan an ratpi tawn. Cun uico kha an ra i a hma kha an liahpiak tawn. Masifak pa cu a thi i vancungmi nih vancung puai tuahnak ah khan an zuanpi i Abraham pawngah khan an ṭhutter. Mirum pa zong cu a thi i an vui ve. Mirum pa cu hell chungah a tla i nganfak ngai in a um. Cunglei hi a hun zoh i lamhlapi ah khin Abraham le a pawng i Lazaruh kha a hun hmuh hna. Cucaah a hun kawh i, Ka pa Abraham, ka zaangfah tuah, Lazaruh kha hei thlah law, a kutdong kha ti ah vun him seh law, ka lei ah hin run ka thlet seh. Zeicahtiah hi mei chungah hin ka ngan a fak tuk hringhran, tiah a ti. Sihmanhsehlaw Abraham nih a thawh i, Ka fapa, na nun lioah khan thilṭha phunkip kha pek na si i Lazaruh nih khan thil ṭhalo vialte a co kha philhhlah ngat. Sihmanhsehlaw atu cu anih cu nuam tein a um i nganfak ngai in na um. Cu pinah kan karlak ah horkuang thukpi a um i Cucaah hika lei in nangmah lei ah tan a duhmi nih khan an tan kho lo i cu bantuk ṭhiamṭhiam in nangmah lei in kanmah lei ah rat a duhmi zong an ra kho ve hlei lo, tiah a ti. Hi Baibal bia nih hin kan thih hnu i kan ton dingmi thil aa lo lomi pahnih he le vanram kong kha a kan cawnpiak. Thil a fiang ngaingaimi cu hi kongah hin Lazaruh le mirum pa nih khan zeizong vialte thil sining kha lungfiang te le lungfim tein an hngalh dih. An nun lio i vawlei cung i an tonmi kha pakhat le pakhat an dirhmun an i theihpiak dih veve. Hi Bible zoh tikah hell ram hi i ngaichihnak hmun harsatnak hmun, ṭah ai hramnak hmun a si timi a fiang ngaingai. Hi Baibal cacang rel tikah thinlung a khat ngaingai. Mirum pa kong ruah tikah hopoh nih kan zaangfak cio ko lai dah. Mirum pa nih hin a tuar innak vialte kha zeizong vialte a hngalh dih cikcek. Asinain hi vawleicung kan nun ah Pathian zei ah a rel lo i masifak le santlai lo a zohkhanh lotu pawl i ralrin dingmi le warning a kan petu zong a si chih fawn. Hremhmun kan timi hell ram hi Baibal nih muihnak tiah hmun tampi ah a chim. Mathai dalriat changlei hnihnak ah ṭahnak le hacang rialnak tiah a chim i Mathaidal kul a dal nga cang sawmthumnak ah zungzal mitlo mei ti zongin a chim i cun Mathaidal kul a dal nga cang sawmli le cang khatnak te hna zong khan tampi a chim hna. Zei paoh siselaw Baibal nih hremhmun helram timi a langhter duh bikmi cu zungzal Pathian he i ṭhennak, Pathian hrimhrim a um ti lonak ti kha a si. kuat hnih Thesalon dalkhat cangkuanak ah cun hitihin kan hmuh Bawipa cu a mi hna lakah sunparnak hmuh awkah a rat i a zummi vialte nih an hlorh ni cu ni lianngan ah cun annih cu zungzal rawhralnak dantatnak kha an huah lai. Bawipa hmaika ah khan dawi an si lai i a liannganmi a ṭhawnnak kha an hmu lai lo. Sihmanhsehlaw nannih cu kan in chimhmi hna bia kha nan zumh caah sunparnak a pe i a hlorhtu hna lakah cun nan i tel ve lai ti kha kan hmuh. vun tuak ve ko hmanh. Zeitluk ṭihnung dah a si. Hi nih hin helram hremhmun zeitluk a chiat i ṭih a nunzia kha fiang tein a langhter. Mah hihi kan theih awkah a biapimi cu hremhmun helram hi zumtu hna caah sermi a si lo. Hramthawk tein Baibal nih hitin a kan chimh. Matthai dal kul le dal nga caang sawmli le caang khatnak ah cun misual Satan le a party pawl umnak ding caah ser a si. Asinain Pathian nih zungzal nunnak ding caah khamnak a kan pekmi cohlang duh loin mah duh thimnak tein a cohlang duh lomi nih cun zungzal Pathian he an i ṭhennak ding hmun a si. Cu ruang tak ahcun thawngṭha kan timi hi a biapitnak le a sunlawi tuknak cu a si. Jesuh Khrih nih cun hi zungzal hremnak hmun ing lo ding hin a kan khamh. Cun thih hnu biaceihnak hi tah? Kan hlan i a thi ciami hna pawl le a donghnak bik biaceihnak karlak hi zeitindah a cang i zeidah a si lai tiah biahalnak tampi a um. A hnu bik biaceihnak le kan phan rih fawn lo. A thi ciami pawl hi tah zeitindah an um? Cu a donghnak bik biaceihnak hlan ahcun thlarau i dinnak a um tiah Baibal nih a kan chimh. Cu thlarau i dinnak cu thlarau in thawhter an si ṭhan hlan tiang kha an i dit chungnak hmun a si i mi an thih tikah cuka hmun ahcun thawhter ṭhan an si hlan tiang an thlarau cu Cuka hmun ah cun a va i din. Biakam hlun ah cun hi hmun hi Fel tiin a chim i cuka hmun ah cun a thi thiami zumtu si hna seh zumlotu si hna seh a donghnak bik di ngak in an um. Biakam thar ah cun mah biafang hi Greek holh in Hades tiah a hman. Mikam thar cauk thawngṭha luk dal hleiruk na khan Jesuh Khrih nih fiang tein a chim. Haitis timi ah hin hmun pahnih a um i pakhat deuh cu nuam vialte a tlin dihnak Abraham ṭangcung i umnak paradis kha a si i a dang pakhat cu harsatnak vialte ṭah ai hramnak Fah vialte lak i a fah biknak hmun, thlarau le thinlung in tuarnak hmun kha a si. Mah zumhning le ruahning hi Biakam Thar cauk Luk dal kul le dal thum caang sawm li le caang thum na ah khan Jesuh Khrih pawng i an khanh chihmi misual pa Jesuh Khrih nih a chimhnak ah khan kan hmuh. Jesuh Khrih pawng i an thlaimi misual pa sinah khan Jesuh Khrih nih hitihin a chim: Biangai te kaan chimh, nihin ah keimah sinah Paradis ah na um lai, tiah a timi kan hmu. Paradis a sullam cu zumtu vialte umnak Jesuh Khrih he umnak lawmhnak zeizong vialte a tlin dihnak hmun a si. Khatlei in thawngṭha luk dalhlei ruknak ah khan cun fahnak lungretheihnak teminnak Jesuh Khrih aa tel ti lonak hmun zumlotu pawl nih ngan fak taktak in an innak hmun an tuarnak hmun kha a langhter ve. Asinain hika hmun hi zumlotu pawl i zungzal zungzal a dong lo in an umnak hmun a si rih lo. Zeicahtiah a donghnak bik biaceihnak kha an hngak ve ṭhiamṭhiam. Baibal nih a kan cawnpiakmi cu taksa in thawhṭhannak le a donghnak bik biaceihnak a um lai ti hi a si. Biakam Thar biathlam dal kul caang hleihnihnak ah khan a donghnak bik ṭhutdan rang hmai biaceihnak a um lai ti kan hmuh. Mithi paohpaoh nih an tuahning hoih cio in biaceihnak kha kan tong dih cio te lai. Hika zawn tak tak hi a donghnak bik biaceihnak cu a si. Jesuh Khrih a zumtu pawl cu vawlei thar le van thar ah khan an lut lai i Jesuh Khrih zumlotu pawl vel cu rili mei chungah paih an si te lai. Asinain a thi ciami nih hin zungzal zungzal in an dirhmun kha zeimawzat cu an rak temh in cia cang. Jesuh Khrih zumtu hna cu Pathian umpinak hnangamnak lawmhnak hnangamnak kha an temh in manh i zumlotu belte cu i ngaichihnak ṭah-ai hramnak sivanghnak Thlarau in siseh, lungthin in siseh, zeimaw zet kha harnak an rak temh in cang. Hika zawn te nih hin zeidah a fianter? Kan dam lio i kan tuahsernak hna nih hin kan thih hnu i zungzal zungzal nun ding in bia a kan khiahpiak. Khatlei in kan chim rih a si ahcun kan nun lio i kan tuahsernak nih hin kan thih hnu zungzal nunnak i kan ton dingmi bia a khiah te lai. Nihin ah mithi pawl hi khawzeidah an phak timi biahalnak a um tikah Jesuh Khrih kan ngeih hi a biapi bikmi cu a si. Kuatkhat Thessalon dal i relnak hleithumnak ah khan hitihin kan hmuh: U le nau hna, ruahchannak a ngei lomi hna, an ngaih a chiat bantukin nan ngaih a chiat nakhnga law nannih cu a thi ciami hna kong i biatak kha hngalhter kan in duh hna. Jesuh cu a thi i a tho ṭhan ti kha kan zumh. Cucaah amah zumh buin a thimi hna cu Pathian nih amah sinah cun a ratpi hna lai ti kha kan zumh, tiah a ti. Cucaah Jesuh Khrih a zummi paohpaoh cu voikhat kan thih ahhin kan donghnak a si lo. Zumtu paohpaoh cu Jesuh Khrih sinah khan kan thi ve i Jesuh Khrih sinah khan kan tho ve. Cucaah ni donghnak ni ah cun Jesuh Khrih nih a kan hruai ṭhan te lai. Hi nih hin fiang taktak in a kan cawnpiak i Jesuh Khrih a zummi paohpaoh cu voikhat kan thi ahhin kan donghnak a si lo. Kan thih hnuah zungzal nunnak a dong kho ti lomi caan tampi Jesuh Khrih he nun kan hmang te lai.